Ole, ka channel lama ka lo lawm leh vek chauh a, hei tunlai hi ka hriat hreu tawh angin tualthahna a rapthlak tak mai a rawn thleng leh a, Hemi hma hian tualthahna a thleng zauh zauh bawk a ni. Kan tunlai boruak khawvel hi Mizoram chhung hi a buai nuai mai hian a hriat a ni. A zia lo khawp mai a, zia lo tak a ni. Heti hi enge nih a rawn thlen leh thin tih te hi ngaihtuah tham fe a ni a. Social media lamah te phei chuanin a savdan tawh riau a ni, vairam tawh riau a ni a rawn ti nghe nghe a ni. Ni e. Han ngaihtuah chin chuanin Sabdan te pawh min ti hre chhuak a, khatiang khan Vairam lampang te pawh i kan sawi kan sawi a hmain Sabdan kan en thin lai khan Vairama an in tih dan te khatiang khanin eng nge boruak tha lo thleng an in tha dan tih te kha khatiang khanin kan en nasa a ni Sabdan atang khan maw. Tunah hianin hei Mizorama Kuminsang ni sawmhnih panga phei chu hetianga tual thahna hrim hrim thleng hi a tam a, tin tunah te phei chuanin hei pasalthat hmeichhia te pawh hi Kumin chu titeng Hetiang tualthlahna rapthlak takah hian an bang lo ni, khatiang khan kan sawi anga, an bang lo. I, a tha lo khawp mai, boruak mawnawm hi thlang chho zia se duhtu sam a ni tih kha kan han ka han sawi leh ni ta sela, tichuan Tuntuma video ngeia kan en chho leh tur hi khulaia a hmun a awm ngeiin a rawn sawi chho dawn a, chute chu kan en chho phawt dawn a ni, engpawh ni se kan en anga sawi belh ngai lai awm a ni le, kan sawi chho leh tur a ngai la tha awm e.
Chiang lawk ta che Puzai. A ruang hi a mu Zangthal a, he lam pangah hian ke a awm a ti zawng hianin a mu a, helai bawr vel hi lu a ni ta ni. Chuanin a hruia kha a nghawngah hianin invalh tawh si lo khan a awm ringawt ta ni. Chuanin a hrui dang, Heta inhlawm tha ka tia kha. a kap hetah a kap lampangah ti hianin a lut thla ta he ti hianin a hnung zang lampangah kha kha duh tiang kan pawt chhuak nghal thei mai a pakhat mah a insuih lo
tichuanin
a nghawng a vet in hetah a kap lampangah a la kual ti nai maw. I helaiah hianin a rehlum dan han ti teh ang. Khami zan thil thlen dana kha remi hi an rawn chan tir leh action in an tih tir leh maw zai zir in nia niin an sawi a. Tah chuan. Umm, tuna tualthattu hi a pasal tha dan, engtin nge a tha dan tih kha acting ngeiin an ti that tir leh a ni chu. Fitness-ah khan i awm bawkin ka hria. Aww, engtin nge a tih dan vel a kha. Nia, hemi thutthleng hi hetah hianin a indawhzawm a. A inthlawp in.
Aww.
Chuanin chhuan awmah hi tizawng hian a mu a ni, he lampangah a lu lampang awm ta a. Umm. Chuan khami TV cable, star cable kha a la a. a mut thin lai kha
khami cable hlui khanin a ve ta ti hian a rek hlum tawp ta a ni. Aaa
a mut thin lai na ti mut thin lai a kha tinga cable a han han in reh chu ava rap thlak deuh ve rap thlak tak a ni. Ri dan a chutah kha e tichuan ri dup kha enge niin ta ang? Kha kha a thih ri dup.
In hnuai nuina Remi in bengchheng e mai a mut pawh mut thei hleinem a tih velah khan Hlauthawng khan in thei leh thei lo in a chawi a chawi a ti khan in a thlauh palh ta ni hetah hian ti zawng hian a.
Tuna rawn sawi kha a awm ve viau mai. Ka lian leh lawk ang aw i railo te hetah hianin khimi thutthleng seh hianin am a mu ta a ni khatah khanin i inbenchhiang hle mai tih ah khanin an inhnuainu an inbenchhiang hle mai rawn tih ah khanin a chawi ta a la thlau zui a ni a rik dup a rik dup chuanin a rawn sawi ta a rawn ṭawng chhuak ta a hetah chhuatah a va mut tihna a ni ta a ni a va rap thlak em. Ngeitur chhian pawh leh rapthlak a ni. Heti hi chu maw ih khatianga muthil laia hrok a han hruia kei bul maw? Kei bul a han inreh chu, han inve chu. Eng e mei a, mut pawh mut thei hleinem a tih velah khan hlau thawng khan thei leh thei loin a a chawi a chawi a ti khanin a tho palh ta a ni hetah hian ti zawng hian a. Felfai takin a lo mut rem hman. A thlauh palh ta a. Aw, a kha kha.
Kha lai a thlauh palh a tih lai tak kha a rit ve dawn bawk sia. Tin, hmeichhe tha ah kha tianga mipa han chawi lawp lawp kha chu i thil theih chu ni bik vak lo ang a. Chuti rual chuanin kha tuna rawn cheng khan a hlauhthawn vana, a hlauhthawn vanga, a hlauhthawn em em vanga, thuthleng atanga chawisawn khan i ta a ni. Chumi a chawisawn khanin. A zo em em bik lo vana thlauh ta ni chu ring dup a ti kha maw. A thlohna khan ni ka ring a a tukhum tiang lai vel pawng ka ti vel pawh chu maw. Ri dup in ti a chu. Kha mi ri dup ah khan in hnuai nu chuan va beng cheng ve maw le a rawn ti ta chauh tihna a ni maw.
Awle. Khami kha Pu Vanute leh hemi a witness ina a rawn sawi a nia tikhanin a pasal a buaipui dan te leh eng nge a thah dan te ih a reh dan a reh hlum dan te ih zo leh thei leh thei lova a chawi a a thlau a rik dup dan te leh khatiang khanin eng nge an inhnuai a miin a thawm a rawn hriat dan chho te tikhanin a rawn sawi chhuak leh a ni kha beng var thlak viau mai a chhiatna thil mahni sela. Khatiang kha i mipuiin i media te pawh kan hriatchak a nih ve tho ka ring a. Tichuanin awle tikhan Vido Tawi an witness in Pu Vana hnenah a hrilh dan, a report dan te leh i acting a an tih that tir dan te kha a rawn sawi leh a ni. A zia lo khawp mai. Tichuan tunah hian Zalen hianin thu post a rawn nei a. Chumi thu post rawn nei chu kan en leh chin ang, kan chhiar anga kan en chho leh phawt ang. A pasal thattu a ni tih a inpuang. Zalen, July ni sawmhnih parin Sang ni sawmhnih panga, Pathiani ni sawmhnih pasarih, Thlasarih Sang ni sawmhnih panga rawn ti a ni. Zingkara thi la chuan awm a, kum sawmthum pakua Mission veng thihna chungchanga Police ten a nupui leh ramrua te an man a. He thihna ah hian a inhnam hnawih ngei tih Police te hnenah a inpuang tawh. Thudawn danin. He thihna thleng chung changah hian thu zawrhfiah turin mi pahnih police-in an la a, pakhat zawk chu inhnamhnawihna a nei lo nia hriat a nih vangin chhuah a ni. Heti lai hian police-in an man pakhat zawk a nupui chu thu zawrhfiah chhunzawm niin police-te hnenah a inhnamhnawi ngei a ni tih a inpuang tawh a, he thu ziah lai hian Central Jail-ah dah luh a ni tawh. La chhun awma thinna chungchangah hian a chhungten nimin khan police-a FIR an theih lut a. Nimin vek khan chumi dar thum khan la chhun awma ruang chu postmortem a nih hnuah vawi liam a ni a rawn ti a ni. Awle tikhan kan chhiar zo a tichuan MHEP-a thu chu an rawn nei ve leh a. An thu chhuah hi kan chhiar chho ve leh anga sawi bel ngai lai te awm a ni le, kan sawi chho leh tur a ngai la tha awm e. MHEP-in Tualtharna thleng an dem a rawn ti a ni. Zaren July ni sawmhnih pakua sa ni sawmhnih panga Mizo Hmeichhe Inzui Khawm Pawl, MHCP, General Headquarters chuan rilram luatin pasal chhuanawma, lal chhuanawma kum sawmthum pakua rawng taka a thah chu an dem thu leh dan hnuaiah a phu tawk hriamna hmu ngei se an duh tih thu chu an siam. MHCP General Headquarters chuan an hmeichhiat puite tana theihtawp an chhuah laia hetiang pawikhawihna mizo hmeichhia ten an ti ta mai chu hriatthiam harsa an ti in pawi an ti tak zet a, tun chin ah tuma chungah thleng tawh lo se an duh tih an thu chhuah chuan an tarlang bawk a rawn ti a ni. Awle tikhan MECP pawhin thu chhuah tikhan a rawn nei a, a rawn dem khawp mai a an hmeichhiat pui mah ni sela tualthahna hi chu in dem loh theih a ni lo, chuvang chuan tualthahna a nih miau vangin Mahni mihring puite ti tawp mai teh aw, i mihring puite nunna han in laksang hi chu thil dik lo a ni tawp mai ni, thil dik lo a ni. Chuvang chuan Lalram Ruati a pasal thattu hian a phu tawk hremna hi hmu ngei se kan duh tlang theuh a ni. Engpawh ni se post pakhat kan chhiar leh ang. Engti kum nge a la rei lo, Aizawl Hospital Doctor a nupuiin a vih hlum khan MHEP lam khan thuchhuah an rawn nei lawk loin ka hria. A hnuah a rawn lei nih chuan thu hran ka hre zui tawh lo. Hei, tunah hian Savdan India vela kan hmuh thin kha, kan Mizoramah ngei thleng a thleng leh a, hetiang thil rapthlak a thlen hnu hian MHAP lam hian engtin nge hma an lak ang le? I lo thlir ang. Umm. MHAP tuna a thu post zir tang hian question a rawn pe a ni, zawhna a rawn pe a ni. Engtin nge hma an lak ang le? Hei hi pawimawh khawp mai. Ni e, kan tunlai bu rawk hrim hrim hi a chhe tawh a ni. Savdan kan tia kan en a, Vairam lama a tak tak thil thleng kha hmuh chhuah lo hi tam tak an nei a, hriat chhuah lo hi tam tak an nei a ni. Chu chu a tak an hmuh chhuah ngei kha tikhanin entertain maw hmuhnawm turin A rawn chang leh a, khatiang khanin Savdhan te kan lo hmuh phah ve ta a ni. Savdhan hi han han ngaihtuah let hian a turuin an lo in ngaisak dan ti mai ang aw. A tak taka an lo insawisak dan te hi a rapthlak khawp mai a. Chutiang deuh chiah chuan hei Mizorama hetiang hian boruak thleng a rawn awm a, a zia lo a ni. A pawi khawp mai a, a rapthlak tak zet a ni. Tichuan hei tunah pawh hian thil tisual rilramruat hi MHEP in a rawn dem tak zet a. MHEP lo pawn kan dem tak zet a ni. Tualthana te a nih miau vangin a dem awm tak zet a ni. A hnuaia mi hi kan chhiar chho leh phawt ang. Tualthattu hmel hi thuk thup a ngai tawh lo. Kawr sen ha a nih hi rilramruat i zawngi mahni pasalte pawh that duh i tenawm ve thlawt. I thian nih pawh hi ka zak ngawih ngawih. Daw sawi kual peih ropui si i ba huai hle si hi. I ba kha i ngam chuan min pe lo teh, ka dah tha ve khawp ang che, hre rawh Lalrem. Ih, a rawn post dan chu tawngkam a nalh lutuk lo deuh bawk a ni, hetah hian engpawh ni se khi a nihna ngawl ngawl kha, a nihna ngawl ngawl nghawng nghawng a nihna ngawl ngawl kha a rawn sawi tawp mai hei. A thinrim ve a ni. an pa chungchang te leh thil dang kha a rawn sawi a, a mahre chengtu heta a rawn zia danah chuan i thiannu nih pawh hi ka zak ngawih ngawih a rawn ti a ni, i thiannu nih pawh ka zak ngawih ngawih, Dawtsawi Dawtsawi kual a peih zia te leh khatiang khanin eng nge tawngkam a nihna kha a rawn puang a ni, a rawn sawi a ni, hei hi eng pawh nise kan hre vek tawng a, hemi a rawn post hi chu kan hriat tlan vek ka ring tawh a, eng pawh nise la kan dem tak zet a. Hetiang tual than hi chu thleng tawh lo se duh thu va sam dawn em? Hei sam dan te pawh a rawn teh khin a, teh khin lem lo pawh ni ta se la sam dan hi media ah a rawn sawi pawn zat hi maw? Kan rilru ah hetiang rapthlak tak in than hi chu sam dan hi a awm lo thei lo ni. Ka tiang khan a awm lo thei lo a, chuvang chuan sam dan kha kan sawi lang lo thei lo ni. A tam zawk te chu ruihhlo vang te pawh ni mai thei a, Mahni intihlum tih te khatianga thinrim maw leh thian te hmelhriat te invikhlum tih te khatiang kha a tam a ni. Hetiang boruak rapthlak tak mai hi Mizoramah hian thleng tawh lo se la, duhthusam a ni. Tun tum atana kan thlir leh theih ni la phawt rawh se.